Voilà, schéine gudde Mëtteg an engem neie Sall, fir och den Echange mat der Press kënnen ze hunn. An ech wëll och vun der Geleegenheet profitéiere fir Iech och Merci ze soen fir d'Zesummenaarbecht, déi mer déi leschte. Wochen zesummen hate fir d'Leit och z'informéieren. Ech weess, datt d'Situatioun net adequat war, mee awer berechtegt war mat deene Mesuren, déi mer hu mussen huelen. Jo, mir hunn nämlech déi lescht zwee Méint eng exzeptionell Situatioun zu Lëtzebuerg all erlieft an eisen Alldag wor dominéiert vun der Lutte géint de Coronavirus, net nëmmen zu Lëtzebuerg, mee och Weltwäit ass et eng Situatioun geweecht, déi wierklech aussergewéinlech war, ass an och eng aussergewéinlech Situatioun bleift an och fir Reaktioune gesuergt huet. Mir kënnen haut soen, dass eist Land bis elo et gepackt huet. Dat heescht, mir hunn et gepackt, zesummen dat Schlëmmst z'evitéieren a mir hunn d'Situatioun eeben evitéiert, wou mer et eeben net méi gepackt hätten. wou mer eng Saturatioun kritt hätten an de Spideeler, an den Intensivbetter, a mir hunn zesumme fäerdeg bruecht, dass mer dat zesummen op jidde Fall evitéiert hunn. Et soll kee mengen, mir wieren awer verschount bliwwen. Ech mengen, de Virus ass grad Mëtt Mäerz, war d'Zuel vun de D'Zuele vun den Infizéierte hei zu Lëtzebuerg och ganz séier op iwwer 200 Neiinfektiounen den Dag. Dat soll een net vergiessen. Dat wor net viru sechs Méint, virun engem Joer. Dat wor virun zwee Méint, wou mer 200 Neiinfektiounen den Dag och haten, obwuel mer eng Capacitéit haten, déi vill méi niddereg war wéi déi, déi mer och haut hunn. Mir hunn haut iwwer 3.800 positiv geteste Leit hei zu Lëtzebuerg, bei iwwer 48.000 Tester, déi gemaach gi sinn. Et sinn haut, an dat soll een och net vergiessen, an ech denken och do un d'Familljen, bal 100 Leit gestuerwen um Coronavirus, déi duerch de Virus och infizéiert gi sinn. Den Ament sinn d'Zuele vun den Neiinfektioune relativ niddereg a mir hunn och den zwanzegsten Abrëll jo ugefaangen, wéi Der wësst, eng éischt Phas vun engem Deconfinement jo unzegoen, wou mer am Fong lues a lues en Iwwergank an e méi normal Liewen probéiert hunn och ze ze dirigéieren. A wéi gesot, haut ass den Dag 14 Deeg no der éischter Phas vun deem Deconfinement. Mir hunn eis déi Zäit och gelooss, wéi der jo och wësst, fir kënnen Analysen och ze maachen, fir kënne mat de Spezialisten och d'Echangen ze hunn, fir déi verschidde Modelle kënnen ze berechnen. A mir hunn och eeben kënnen feststellen, dass keng Keng inquietant Montée vun den Zuele vun den Neiinfizéierter elo an der Period vun den zwou Wochen elo war. Dir wësst jo, dass d'Period tëschent 7 an 10 Deeg normalerweis och ass, mee et heescht, mir hunn och zwou Wochen elo gewaart, fir kënnen och Positiounen ze huelen. Mir hunn am Fong op de. 22 Leit op Intensivstatioun, dat ass bal d'Hallschent vun deem, wat mer am Ufank och haten, wou mer bei 38 waren. Dat heescht, mir hunn am Moment eng Situatioun zu Lëtzebuerg, déi mer am Grëff hunn an déi éischter berouegend ass au Niveau vun den Neiinfektiounen, wann een och vergläicht, wéi dat och viru puer Wochen de Fall war. D'Regierung huet. wéi gesot, an deene leschten Deeg a Wochen jo Aarbechtsgruppen och gehat, fir eben d'Analys vun de Situatiounen och kënnen ze maachen an zesumme mat der Recherche och Modellisatiounen kënnen auszeschaffen, fir datt mir och dann elo als Regierungsrot kéinten Décisiounen huelen, fir eben déi weider Mesuren, déi ze huele wieren. Well et gëtt eng Modellisatioun am Fong och vum Verlaf a vun der Evolutioun vun der Pandemie. dee selbstverständlech ëmmer muss kënnen analyséiert ginn. Deemno ass et mat deene Resultater méiglech, eng nei Phas ze declenchéieren, an zwar mat Effet op den 11 Mee, dat heescht haut an enger Woch. Am Virfeld, direkt wa mer elo vun neie Mesurë schwätzen, vun enger neier Phas schwätzen, heescht et, weider disziplinéiert ze bleiwen. Et ass net wéi wann muer näischt méi wier. Eisen Alldag bleif och an den nächsten Deeg an an den nächste Woche mam Virus. Mir mussen och léieren, mam Virus ze liewen, esou wéi mer dat och elo scho maachen. An ech mengen, wa mer déi Zuelen och erreecht hunn, ass well wierklech dee kollektiven Effort, déi kollektiv Responsabilitéit vun de Leit och do war, fir kënnen esou Efforten an esou, a ech weess, dass et net einfach war, Mee wa mer eis net dru gehal hätten, gleeft mer et, da giff mer haut net virun Iech stoen, andeem mer nei Mesuren kéinten annoncéieren, dann hätt mer och net déi Zuelen, déi, wéi gesot, méi berouegend sinn. Mir hu positiv Experienzen, wéi gesot, déi lescht Wochen erlieft. Mir hu gesinn, dass d'Gestes barrières, Distanzen halen, keen enke Kontakt mat de Leit hunn, den Droe vum Mondschutz, all déi verschidde Mesuren am Fong, D'Verhale vun de Leit et erméiglecht, dass mer haut zu deene Resultater och kommen. Et ass, wéi gesot, an ech wäert dat och nach an enger Conclusioun mussen developpéieren, et ass eng Zäit vun Eegeverantwortung. Mir hate viru e puer Woche gesot, dass jiddwereen en Deel vun der Léisung ass. A wa mer haut virun Iech haut stinn, dann ass et, well wierklech jiddwereen och deen Deel vun där Verantwortung sech bewosst war. a selwer en Deel war, deen erlaabt huet, dass mer haut besser Zuelen hunn, wéi dat déi éischt Projektiounen och virgesinn haten. An et ass och d'Solidaritéit vis-à-vis vun deem aneren, déi ganz grouss war. Dat huet een och gesinn. Dat heescht, dass een och opgepasst huet op deen aneren, op dee méi Schwaachen. A wéi gesot, et kann een houfreg sinn iwwer all déi Reaktiounen, déi d'Bevëlkerung hei zu Lëtzebuerg déi lescht Wochen och haten. Déi nächst grouss. Axe vun dësem, vun där neier Phas, wéi ech elo just gesot hunn, ass, dass de Prinzip vun deem generelle Confinement opgehuewe gëtt. Mee, mee dat wëll heeschen, dass net alles normal geet, mee et kann een nees sozial Kontakter mat anere Leit hunn. Aner sozial Kontakter heescht, dass ee kann e Besuch, et ass elo ewell méiglech, mir wëssen, dass et jo verbuede war, och Besuch ze kréien, dee limitéiert ass op sechs Leit, op sechs Leit, an dass een och dobaussen nees kann een, kann ee beienee sinn, awer mat de Limitten, mat de Gestes barrières, dat heescht mat den zwee Meter, déi sollten och respektéiert ginn. Mir hunn am Moment am Fong och e Manifestatiounsverbot, wou mer dann eeben och d'Leit, déi wëlle manifestéieren, déi wëlle protestéieren, Dass een och erlaabt, ech weess, dass et limitéiert och ass, mee dass Rassemblementer dobaussen op 20 limitéiert kënne ginn, awer och mat deem Social Distancing, dee ganz wichteg ass. Den, wéi ech virdru gesot hunn, déi sozial Kontakter si wichteg a mir wësse wéi wichteg se sinn. Dass mer am Moment de Leit gesot hunn, Dir dierft kee gesinn, Dir dierft keen op, Dir dierft net op Besuch goen, Dir dierft net een empfänken. Dat heescht, dass mat dëser. mat deem Social Life, dat heescht mat deem soziale Liewen, een nees d'Kontakter, op jidde Fall mat senge Familljememberen oder mat senge Frënn kann ophuelen. Dat wëll elo net heeschen, dass ee muss eng Party organiséieren, dass ee muss e Grillowend organiséieren. Et ass geduecht, dass een nees d'sozial Kontakter mat deene Leit, déi engem feelen, nees kann ophuelen a wéi gesot och limitéiert op sechs Leit, well de But ass, dass mer jo evitéieren, dass d'Leit sech nees ee mat deem aneren, Vermëschen, dat heescht, dass een nees dann sozial Kontakter kritt, wou een da, wann ee positiv wier, se nees mat mehrfach, mee mir wëssen awer, wéi schwéier et ass fir d'Leit ze liewen, dass een iwwerhaapt guer keng Persoun méi dierf gesinn, déi net doheem an deem selwechten Haus wunnt. De Sport dobaussen. gëtt nees méiglech, dat heescht keen Ekippesport an och keng Kontaktsportaarten, dat heescht déi Sportaarten, wou een een deen anere logescherweis upéckt, Kontakter huet. Mir wäerten och dës Woch méi Präzisioune ginn, well d'Infrastrukture wäerten eng Rëtsch, zum Beispill d'Vestiairen, d'Douchen, déi Saache bleiwen och. Zou. Mee wéi gesot, bei de Sportaarten ass geduecht, och fir d'Sportaarten, déi en plein air si virun allem, et kënnt eng Lëscht nach eraus, mee Reiden, Tennis spillen, Golf, Seegelen, etc. Etc. All déi Sportaarten, déi een dobausse ka maachen, gi méiglech. Mee et muss een och wëssen, dass eng Rëtsch vun Equipementer de Gemengen och gehéieren. An dofir ass et och wichteg, mat déi nächst Deeg zum Beispill Athletismus, fir op engem Stadion oder esou Saachen, dass een dann och mat de Gemengen do de Kontakt ophëlt an den nächsten Deeg. D'Commercen ginn nees op. D'Commercen ginn nees op ab dem Eeleften. Do wäerten et och Ausname ginn. Déi Ausnamen, do kënnt och eng prezis Lëscht eraus, mee dat si virun allem alles wat Indoor-Spillplaze sinn, d'Kinoen, d'Fitnesszenteren, d'Danzschoulen, d'Yogascoursen, d'Bowling, d'E-Gaming-Zenteren an och d'Casinoen. Dat heescht all déi Plazen, déi awer kéinten als Commerce gesi ginn, mee wou awer vill Leit beienee kommen a wéi gesot och, do net ënnert dem Commerce falen. Fir de Commerce wäerten och nei Standarden agehal musse ginn. A wéi gesot, déi ginn och am Moment, och scho gëschter, an déi nächst Stonnen och mam responsabele Minister an och mam Secteur ausgeschafft. Wéi gesot, do kommen och eng Lëscht vun, esou wéi ech beim Sport gesot hunn, wäerten och bei de Commercen d'Lëscht publizéiert ginn dës Woch iwwert déi Commercen, déi net kënnen opmaachen. Och d'Soins à la personne ginn op den Eeleften, dat heescht d'Coiffesalon, dat heescht och d'Esthéticienne ginn nees op, awer just op Rendez-vous'en. Dat heescht, datt ee wierklech vermeit, datt do eng File d'attente och entsteet op deene verschiddene Plazen, ass dat och eng Mesure, déi ab dem Eelefte wäert kënnen op sinn. D'Kulturinstitutiounen ginn och. Op wann se wéinege Public an ouni Rassemblementer sinn. Dat heescht zum Beispill gëtt déi ëffentlech Bibliothéike kënnen nees opgoen, mee och den CNA, de Centre national de littérature, d'Nationalarchiven an och d'Muséeën. Wéi gesot, d'Direktioune mussen do eben och déi richteg Balance akt fannen tëschent wéi vill Leit kënnen och an déi verschiddene Plaze kommen, fir kënnen zum Beispill an enger Bibliothéik kënnen ze studéieren, kënnen Saache sichen ze kommen. Mee wéi gesot, den social distancing ass hei immens Wichteg, Et ginn och Kulturevenementer erlaabt, wéi zum Beispill en Drive-In Kino, wou jo da jiddwereen och an sengem Auto wier an deen op engem Parking sech da giff fannen, fir do eben och kënnen e Film ze kucken. Mir wëssen, ech hunn Iech elo eng Rei vu Secteuren opgezielt, datt ech net vun der Horesca geschwat hunn. An ech weess, wéi schwéier et am Moment fir d'Horesca ass. A mir schaffen och nach dës Woch u Mesuren, wéi mer der Horesca kënnen hëllefen. Mir sinn eis bewosst, dass et ganz schwéier fir d'Horesca am Moment och ass, a mir hunn d'Analys gemaach, dass wann, wa positiv Resultater géife kommen déi nächst Wochen, dass ee kéint bei der Restauratioun, bei der Restauratioun ab den éischte Juni, wann d'Zuele positiv sinn, eng Reouverture maachen. Mir wëssen och, dass dat wäert mat neie Konditiounen verbonne sinn. A mir hunn och net méi spéit wéi haut zesummen och schonn mat verschidde Vertrieder vu Gemenge geschwat, well Terrassen zum Beispill ass eng Fakultéit, fir zum Beispill banne manner Leit ze hunn an da bausse méi Leit ze hunn, dat heescht mat de Gréisste vun Terrassen, déi an de Kompetenze vun de Gemenge sinn. All déi Punkte mussen elo an den nächsten Deeg a Woche gekläert ginn. Mee wann, wa Konditioune stëmmen, gëtt et eng Fakultéit, fir dass den éischte Juni, wéi gesot, de Restaurantsdeel E kéint, kéint opgoen. Wéi gesot, mat de Caféë muss ee ganz genau d'Analys och maachen. A bei den Discoen kann ech am Moment iwwerhaapt näischt soen, well dat och vill ze vill verfréit och wär. Mir sinn och, haut hu mer d'Méiglechkeet, mir hunn dat de Moien och decidéiert, z'annoncéieren, datt mer all, Persoun iwwer 16 Joer an engem Stot hei zu Lëtzebuerg wäerten an den nächsten zwou Woche 50 Masken zoukomme loossen. Mir wëssen, wéi wichteg et ass, all d'Gestes barrières kënne kumulativ och kënnen z'applizéieren. Mir wëssen, dass och déi jonk Leit ënner 16 Joer jo och vum Ministère de l'Éducation nationale méi adaptéiert, well mir hu ganz oft de Problem och bei den chirurgesche Masken, dass se ze grouss sinn fir déi Leit ënner 16 Joer. Dat heescht, ab 16 Joer gëtt et 50 Maske pro Awunner. Mir sinn amgaang mat de Gemengen ze kucken, mat der Arméi ze kucken, mat der CGDIS ze kucken, wéi déi Distributioun och gemaach ka ginn. Nieft den Awunner hei zu Lëtzebuerg, wou mer eng Distributioun, wéi gesot, vu 50 pro Persoun maachen, wäert dat selwecht ziele fir d'Frontalieren aus den dräi Nopeschlänner, déi hei op Lëtzebuerg schaffe kommen. Do si mer och amgaang ze kucken, fir mat der Arméi, wéi déi Distributioun kann och organiséiert ginn. Ech mengen, et ass wichteg, dass déi Leit, déi och hei schaffen, déi selwecht Méiglechkeeten hunn, protegéiert ze ginn. Wéi gesot, et sinn, D'Conclusioun, Et gëtt e groussen Deel vun deem Succès ass Eegeverantwortung, dass Responsabilitéit, dass Solidaritéit, dass sech, wann een haut seet, e bleift doheem, ass net méi d'Regel, mä et wëll net heeschen, dass ee lo muss alles nees wéi virdru maachen, vill Leit empfänken, vill Leit méchen, wier falsch. An da riskéiere mer, falsch a schlecht Zuelen an den nächsten Deeg a Wochen ze kréien, déi et dann misst eis imposéieren, fir nees d'Handbrems ze zéien. Dat wënschen ech kengem. Wa mer haut d'Méiglechkeet hu virun Iech ze stoen an ze soen, datt mer méi wäit kënne goen, wéi dat wat mer geplangt haten, ass well mer gemeinsam et fäerdeg bruecht hunn, eis un déi Gestbarrièren ze halen an eben alleguerten déi gemeinsam Efforten och och ze hunn dowéinst. A mir mussen, et läit Jidderengem an senger eegener Hand déi Verantwortung ze hunn, sech bewosst sinn, dass en en Deel, wéi ech virun zwee Méint scho gesot hunn, en Deel vun der Léisung ass, andeem e sech un d'Reegelen hält, andeem e weess, dass e potenziell, wann en, wann e krank wier, e Potenzial ass fir de Virus weider ze verdeelen, dass e, wann en déi Gestes barrières respektéiert, wann en d'Responsabilitéit iwwerhëlt fir dat, wou e weess, dass en och en Deel vun der Responsabilitéit och ass, och en Deel da vun der Äntwert ka sinn. Dat heescht, och wa mer e bësse méi normal, e bësse méi normaalt Liewe kréien, muss jiddwereen a sengem Kapp sech bewosst sinn, dass mer nach net an enger normaler Situatioun sinn. Madame Lenert.
Jo, gudde Mëtteg. Corona, dat si mëttlerweil net nëmme Wochen, mir si bei Méint ukomm a mir sinn nach net derduerch. Mir si mattendran, esou ze soen. An dat Eenzegt, wat geännert huet, ass, dass mer entretemps prett sinn, fir mat där Pandemie ëmzegoen. Si huet hiren Tribut gefuerdert, en héijen Tribut. Honnert Doudeger, dat ass net näischt. Bon, mir si bal do ukomm. An den 29. Februar, kann ech Iech soen, hätt ech mer net kënne virstellen, dass mer no esou puer Wochen esou wäit wäerte sinn. Obwuel ee sech dat vläicht hätt kënnen denken zu deem Punkt, mee et huet een dat verdrängt. Den Tribut, dee gefuerdert ass, ass net just um Niveau vun der Gesondheet. Mir hunn Leit, déi Corona net iwwerlieft hunn. Mir hunn der och ganz vill, déi schwéier Wochen duerchgemat hunn. Et ass eng elle Krankheet, ech kann et net oft genuch soen. Ech hu mat ganz ville Leit entretemps geschwat, déi do duerchgaange sinn. Dat ass näischt Schéines. Dat ass näischt, wat een engem wënscht. Corona huet och säin Tribut gefuerdert um gesellschaftleche Liewen. Eis Kanner ginn net méi an d'Schoul. Dat hätt een sech net kënne virstellen, vun haut op muer. E Grondrecht, d'Recht op Schoul, ass eppes esou Wesentleches an enger Gesellschaft. D'Kultur ass quasi stoe bliwwen an d'Veräinsliewen ass stoe bliwwen, vun der Wirtschaft net ze schwätzen. Fakt ass och haut, datt et nach net eriwwer ass. Et ass wichteg, dat als éischt virun Aen ze hunn. Et ass net eriwwer, mir si matten dran. Mir hunn, an dat ass dat Positiivt, eng éischt Etapp gutt iwwerstanen. Déi éischt Etapp vun der Kris kann ee wierklech soen, zemools wa mer d'Zuel kucke vun de Leit, déi et net iwwerlieft hu bei eis am Land, dass mer relativ gutt do stinn. Mir leien nach iergendwou, statistesch gesinn, an der Normalitéit, wat Décèsen ugeet. Aner Länner kënnen dat net vu sech soen. Wann Der d'Zuele kuckt am Verglach vu Schweden oder Holland, hutt Der eng ganz, ganz kloer Surmortalitéit bei eelere Leit, déi wierklech flagrant visibel ass op de Kurven, mir hunn dat net, mir sinn an der Normalitéit bliwwen. Ansofern hu mer wierklech gutt geschafft. Mir waren och zu kengem Moment wierklech iwwerfuerdert an eise Capacitéiten. Dat heescht, eis drastesch Mesurë woren dee richtege Schratt, fir déi éischt Phas gutt ze packen. Dës Zäit huet ons och Zäit genuch gelooss fir eis ze preparéieren. Dat wat mer am Ufank net waren, jiddfereen ass au dépourvu geholl ginn mat dem Corona, dat ass elo anescht. Mir kennen de Virus, mir hunn ons opgestallt, mir wësse wéi mer mussen ëmplangen an eise Spideeler, wann et eng Kéier géif unzéien. Mir hunn och besser kenne geléiert, mir konnten e studéieren, mir verstinn de Verlaf vun der Krankheet besser, mir hunn Daten entretemps op deem mer eis kënne foussen. Mir hunn akut Enkpäss iwwerstanen. Ech wëll drun erënneren, dass mer zum Ufank vun dëser Kris wierklech akut Enkpäss haten um Niveau vum Schutzmaterial. Dat kann een, wa mer haut do sinn, wou mer haut kënnen eng Annonce maachen, fir Masken erauszeginn, dann ass dat, well net méi spéit wéi haut erëm eng grouss Liwwerung vun deene villen, op déi mer laang gewaart hu mat Schmerzen, ukomm ass. Dat heescht, mir hunn eng Rei Etappen hannert eis, och wann et um Niveau vum Schutzmaterial nach ëmmer net, Ass wéi an normalen Zäiten, mee iergendwou fonctionnéiert et erëm, d'Saache kommen erbäi. Mir hunn entretemps Better do stoen, mir hunn Helplinne lafen, déi d'Leit kënnen opfänken, wann et hinnen net gutt geet, wa se Suergen hunn. A virun allem hu mer erlieft, dass mer solidaresch kënne sinn. Mir hunn en Elan gesinn u Volontariat an deem Land, deen incroyabel ass. D'Leit hu sech zesummefonnt op deenen ënnerschiddlechsten Aarbechtsplazen, an de Spideeler si Leit aus Servicer, déi agesat gi sinn op Plazen, wat net hiren Alldag war, an eise Centres de soins avancés, quasi d'Hallschent vun de Leit, wat wierklech Benevolle sinn, déi do matschaffen. Mir hu gesinn, dass an der Gesellschaft d'Leit sech gehollef hunn. Dat huet sech immens schnell fonnt an dat war e ganzt positiivt Erliefnis. Dofir ass et och haut ok. Dofir sti mer haut do, wou mer haut sinn, datt mer gesinn hunn, duerch ons Disziplin, duerch déi Mesuren, déi mer geholl hunn, duerch déi Efforten, déi mer all zesumme gemat hunn, hu mer et wierklech fäerdeg bruet, d'Zuelen erofzekréien. Mir sinn op engem Niveau, deen et wierklech erlaabt, an eng zweet Phas eranzegoen. An et ass och wierklech eis Ambitioun, weiderhin esou gutt ze schaffen. Wa mer et elo fäerdegbruet hunn, sinn ech op alle Fall zouversichtlech, dass mer dat och fir déi nächst Phas wäerte kënnen. Mir kennen de Virus besser. Wat hu mer geléiert duerch déi Daten, déi mer hunn, duerch déi Literatur, déi et gëtt am Fuerschungsberäich, weess een, an dat gesi mer och op onser eegener Erfahrung duerch deen éischten Deconfinement, dee mer gemat hunn, dass et op der Aarbechtswelt, de Risiko fir eng Spreeung relativ gutt anzedämmen ass, kann een déi néideg Mesuren en place setze fir d'Distanz ze halen een zum aneren. Dat léisst sech gutt observéieren an d'Erkenntnisser sinn och déi, datt do de Risiko verhältnisméisseg niddreg ass, datt et schif leeft. Mir wëssen awer och op där anerer Säit, datt do wou den héije Risiko ass, dat ass am Sozialen, dat ass do wou mer eis normal dagdeeglech Kontakter hunn, wou mer gemittlech zesummesëtzen, datt do wou de Risiko wierklech héich ageschat ass. Dat heescht, mat deenen Donnéeë kann een sech da wierklech eppes ausdenken, wou een en Equiliber fënnt tëschent enger Wirtschaft, déi nees uleeft, well déi brauche mer, fir ze iwwerliewen. E staarke Stat brauch seng Wirtschaft. Et gëtt kee staarke Sozialstat a keng gutt Déngschtleeschtungen, wa mer net iergendwou fonctionnéieren erëm. An anerersäits musse mer kucken, wéi mer erëm eist Sozialliewen kënnen ulafe loossen, andeems mer eng Rei Gewunnechte wierklech verinnerlechen elo an eben oppassen, dass do, wou de Risiko läit, an dee kenne mer, an dat ass e Virdeel, wann ee weess, dass do de Risiko ass, da weess een och, wou ee muss usetzen, fir och iwwert déi nächst Phas et wierklech ze packen an déi néideg Disziplin opzebréngen, fir och weiderhi gutt do derduerch ze kommen. Eisen Alldag wäert also en neien Alldag sinn, an dat nach eng länger Zäit. Deen neien Alldag, wat bedeit dat? Dat bedeit nei Gewunnechten, nei Reflexer. An iergendwou ass et vläicht gutt, datt mer déi puer Wochen hate fir dat ze integréieren. Entretemps ass et näischt esou Ongewéinleches méi mat engem Mask ronderëm ze lafen. Dat si Saachen, déi fir eis friem waren. Haut ass de Mundschutz iergendwou schonn iergendwéi ukomm bei eis. Dat weess een alleng schonn nëmme psychologesch, wann een dat undeet, da weess een, ok, iergendeppes ass net normal, ech muss oppassen. Et ass e gudden Aide-mémoire och an där Hinsicht. Net nëmmen nei Gewunnechten, nei Reflexer, mee och Restriktiounen, déi mer iwwerhaapt net gewinnt sinn. Wien hätt sech kënne virstellen, datt een an eng Isolatioun gesat gëtt, an eng Quarantän? Dat sinn Termen aus enger anerer Geschicht. Haut si se awer Alldag a se sinn extrem, extrem wichteg. Well soulaang mer de Virus net am Grëff hunn, an dat ass en nach net, et gëtt nach ëmmer keen Impfstoff an nach ëmmer keng Medikamenter, kann ee just alles drop setzen, datt en net weidergeet. A fir datt en net weidergeet, gëtt et u sech just. Zwou essentiell Schrauwen, un deene mer kënnen dréien. Dat eent ass mir selwer alleguerten, dass mer déi Distanz halen. Wat mer méi wäit ausernee bleiwen, wat mer manner Risiko aginn, dass mer et weiderginn. Gestes barrières, gestes barrières an enka gestes barrières, wierklech am Alldag, am Privatliewen, bei allem wat mer maachen. An donieft ass et déi, déi de Virus droen, dass mer déi kënne wierklech isoléieren an dat esou gutt wéi méiglech. Dofir och weider testen, testen, testen, mat alle Moyenen, déi mer hu fir dat ze maachen, fir dass mer, wann. mat Träger identifizéieren, déi wierklech kënnen ewechhuelen, se bei sech heem schécken, dass se sech isoléieren, dat selwecht wéi déi Leit, déi an enkem Kontakt mat hinne waren. Dat ass deen eenzege Moyen, deen een huet, fir déi Spreeung anzedämmen. Mir brauchen am Fong all eng Formel, eng Formel fir maximal Normalitéit engersäits an anersäits minimal Restriktiounen, Restriktiounen, déi sënnvoll sinn, déi Sënn maachen. déi novollzéibar sinn, an donieft och eng ganz staark Preventioun. Ech wëll drun erënneren, dass et vill Saache gëtt, géint déi et nach kee Mëttel gëtt. Et gëtt keen Impfstoff géint Alkohol um Steier, et gëtt keen Impfstoff géint Drogekonsum. Et gëtt vill Risikoe mat deene mer liewen. Dofir ass d'Preventioun immens wichteg, an déi wäert och verstäerkt ugekurbelt ginn iwwer déi nächste Wochen, Méint warscheinlech. fir wierklech ëmmer erëm ze rappeléieren, wat de Risiko ass vun der Pandemie a wéi wichteg dës Barrièrë sinn, wéi wichteg eis Disziplin ass, wéi wichteg eis Solidaritéit ass ronderëm dës Situatioun. Et wäert och keng 100 Prozent Sécherheet ginn, mee déi gëtt et och a villen anere Beräicher am Liewen net. Et muss een domadder liewen an et muss een einfach kucken, zesummen de Risiko esou wäit ewéi méiglech erofzehalen, de Risiko also akzeptéieren an Efforte maachen. Spezifesch wäerte mer och agoen op déi Leit, déi mer als vulnérabel qualifizéieren. Do gëtt et och Evolutiounen. Mir si permanent an der Direction de la Santé och beméit, mat den Experten aus anere Länner nei Erkenntnisser afléissen ze loossen. Wann do nei Erkenntnisser ginn, da ginn déi opgegraff vun eisem Conseil supérieur des maladies infectieuses, deen dann nei Recommandatiounen erausgëtt, wat mer méi wëssen iwwert de Virus, wat mer méi detailléiert och kënnen informéieren. Wat heescht vulnerabel? Vulnerabel heescht, datt ee statistesch an enger Kategorie ass, wou ee vläicht méi ufälleg ass, fir schwéier Konsequenzen ze kréien vun dësem Virus. Dat ass awer och just eng Indikatioun. Dat heescht, dat wat mer maachen, ass wierklech och do Recommandatioune ginn, informéieren, Hëllefstelle ginn, Froe beäntwerten. Dat heescht, de Leit am Fong ze hëllefen, an hirer spezifescher Situatioun am beschten eens ze ginn a sech am beschten ze schützen. All zesumme kënne mer dat fäerdeg bréngen, dass mer vill Misär evitéieren. A just all zesumme wäerte mer dat kënnen. Dofir mäin Opruff, Och wa mer eis elo kënnen e bësselche méi beweegen, e bësse méi gesinn, et ass nach ëmmer Virsiicht gebueden. A wann ech et net muss hunn, een ze invitéieren, da geet et och ouni. Iergendwou hu mer et misse limitéieren, mä ech géif vu menger Säit wierklech drop insistéieren, Maacht et minimal! Et ass ëmmer e Risiko, d'Statistik seet eis dat, d'Erkenntnisser soen eis et, dass mer am soziale Kontakt am meeschte gefährdet sinn. A wa jiddwereen éierlech mat sech selwer ass, da weess een et och. Wann ee sech bis relâchéiert, ass en anere Kontext wéi op der Aarbecht. Do huet ee méi Tendenz, just Barrièren ze vergiessen. A genau dat ass dee Risiko, dee mer musse kleng halen. Also dofir en Appell un d'Vernunft. Maacht wat der wëllt maachen, wat der Loscht hutt ze maachen, awer ëmmer am Hannerkapp, Distanz, oppassen, datt ech deen aneren net ustiechen, datt ech mech net ustiechen. Dat ass eng einfach Method, mee déi ka klappen an déi wäert och klappen.
Voilà, elo ass d'Méiglechkeet fir Froen ze stellen.

Chômage partiel, fir all déi Mesuren, déi de Stat geholl huet, fir d'Betriber ze begleeden, vu wéini un ginn déi auslafe gelooss?
Also, wéi gesot, mir hunn de Moien en Echange nach driwwer gehat an haut sinn nach Reuniounen, déi an dësem Moment stattfannen, fir datt mer e Mëttwoch, wou mer Regierungsrot hunn, och do déi Virschléi kënne presentéieren, déi do d'Accompagnementer am Fong vum Chômage partiel begleeden, ob dat elo eng Durée transitoire ass oder wéi dat eebe gemaach gëtt, ob dat duerch direkt Hëllefen oder net duerch direkt Hëllefen oder cibléiert Hëllefen, dat sinn all déi Saachen, déi am Moment diskutéiert ginn a si sinn am Moment amgaang driwwer ze diskutieren. Ech mengen, ech hat et jo och net verstoppt déi leschte Kéier, dass mer en Aarbechtsgrupp hunn, mam Här Gramegna, mam Här Delles, mam Här Fayot, mam Här Kersch, mat der Madame Tanson a mam Här Bausch, déi dat dote preparéieren an dat ass grad an dësem Moment, wou se amgaange sinn, dat ze maachen, fir dass mer e Mëttwoch och méi Kloerheet op deem dote Punkt kënnen hunn.
Genee, et gouf jo vun neie Standarde geschwat, ebe fir d'Commercen, déi sollen opgoen. Also et geet e bësse vläicht an déi nämmlecht Richtung, d'Fro. Mee wéi eng nei Standarde sollen dat genee sinn? Also kënnt Der do vläicht Prezisioune ginn? Wéi soll et bei de Coifferen ausgesinn, wa se manner kënne schaffen, also, oder eebe bei de Commercen, also bei de Bouticker, wa se net esou vill Leit kënnen eraloossen? Ginn et do scho vläicht Prezisiounen? Richteg Detailer wäerte mer de Mëttwoch ginn. Dat sinn déi Aarbechten, déi am Moment lafen. Mee dat Ganzt wäert sech ronderëm de Social Distancing ofspillen. Ech mengen, wann Der Iech, ech mengen, de Leitmotiv bei deem Ganzen ass, wéi kann ech et maachen, ze evitéieren, datt d'Leit sech ustiechen, een deen aneren, an op. Där Basis gëtt gekuckt, wat dat am Detail bedeit, wat ee ka vu Mesuren en place setzen, fir dat Beschtméiglech ze garantéieren. Also mir sinn eis bewosst, dass zum Beispill den Droe vu Maske wäert an de Commercë generaliséiert ginn insgesamt. Mir sinn eis bewosst tatsächlech, dass bei der Estheticienne oder beim Barbier et schwéier gëtt, fir do eng Mask unzehalen. Dat heescht, do mussen dann eeben och déi Mesurë geholl ginn, dass de Barbier och een unhuet an eeben och déi Precautioun, déi wierklech néideg sinn. Dat heescht. All Commerce, an do sinn am gaange mat de Federatiounen och vum Här Delles, zesumme mat der Santé eeben och déi verschidde Pisten ausgeschafft ze ginn. Dofir hate mer haut déi grouss Prinzippen hu mer festgehalen. A wéi gesot, e Mëttwoch kommen déi méi enk Detailer, well do nach Diskussioune sinn mat de Betriber. Fir eis wor et awer wichteg, mir wëssen, dass e Betrib net vun haut op muer kann nees opmaachen. Do muss nees dat Ganzt ufänken. An dofir ass et wichteg an onsen Aen, dass mer haut am Fong de Betriber eng Woch Zäit loossen am Fong, fir z'annoncéieren, wéi eng Betriber elo concernéiert sinn an eeben, dass sech och kënnen dofir preparéieren, fir d'Wuer, fir all déi Saachen, fir d'Personal kënnen och ze organiséieren. A wéi gesot, déi aner Detailfroe kommen do e Mëttwoch, well do nach Diskussioun sinn. Ech weess, dass de Mëtteg zum Beispill och eng Diskussioun war iwwert d'Personnes vulnérables, wou zesumme mat der Familljeministesch gekuckt ginn ass, wéi ee fir d'Personnes vulnérables ka vläicht verschidde Créneauen och organiséieren. Mä dat sinn alles praktesch Froen, déi am Moment diskutéiert ginn a wou ech hoffe, fir e Mëttwoch Iech méi konkret Äntwerte kënnen ze ginn.
Ech hätt, wann ech dierf, nach eng zweet Fro, an zwar, Ass et virgesinn, och esou Tester ze maachen a verschiddene Beruffsgruppen, wéi dat zum Beispill am Bausecteur gemat ginn ass, also datt jo eebe verschidde geziilte Beruffsgruppen och do verschiddené Chantieren dann eebe getest ginn?
Jo, absolut. Dat ass Bestanddeel vun eiser Teststrategie, déi elo wierklech de ganzen Deconfinement wäert begleeden. Dat ass dat, wat mer Cluster-Prevalenztester nennen. Dat heescht, mir wäerten Secteur fir Secteur Echantillonen testen. Dat gëtt eis en Abléck, dat gëtt eis eng differenziéiert Vue vun der Presenz vum Virus an dat erlaabt eis och, Dir wësst, dass mer relativ grouss Testcapacitéite wierklech elo amgaange sinn opzestellen, fir wann iergendwou eppes verdächteg ass, fir wierklech direkt nozetesten an och au fur et à mesure méi iwwert en Echantillon erauszegoen, fir elo d'Beispill vum Bau ze huelen, do hate mer zwee Komma zwee Prozent, ma mat de Chifferen, dat sinn awer ëmmer nëmme véier Leit, do wäerte mer zum Beispill nach eng Kéier en zweeten Echantillon testen, fir ze kucken, ob dat stabel bleift, ob eng Evolutioun ass. Dat heescht, mir sinn an där privilegiéierter Situatioun, dass mer duerch déi grouss Testcapacitéit, déi mer awer och elo schonn hunn an déi mer och nach wierklech d'Ambitioun hunn weider auszebauen, relativ vill kënnen ze maachen an och differenziéiert kënnen virzegoen.
Gudde Mëtten. Zwou Froe fir d'Tageblatt, wann Der mer erlaabt. Och op déi Cluster-Prevalenzteste ugeschwat, wësst Der schonn, wéi eng Bevëlkerungsgrupp als nächst dru kënnt? An déi zweet Fro ass éischter, et ass jo, déi Mesurë si mat engem gewëssene Risk verbonnen, soll dann do och elo an Zukunft méi oder vläicht manner kontrolléiert ginn dobaussen? Wéi gesäit et domat aus? Merci. Jo, bon, wéi gesot, en vue vun deenen neien Décisiounen, déi elo hei gesot sinn, ass et relativ kloer, a wéi engem Secteur mer déi nächst Prevalenztester wäerte maachen. Bon, dat ass elo den Enseignement nach ëmmer, wou jo schonn eng éischt Etapp och elo nach am Mee ass. An dann natierlech de ganze Commerce, deen ufält. Also do kënnt schonn eppes op eis duer, fir do déi néideg Echantillone dann duerchzetesten.
A mat de Kontrolle baussen, wéi Der sot, ech min, et si jo éischter Lockerungen, déi jo elo gemaach ginn, wéi elo Restriktiounen. A wéi gesot, d'Eegeverantwortung ass esou wichteg. Dir musst verstoen, fir e Liberalen, ech wëll net an enger Gesellschaft wunnen, wou et drëms geet, unzeruffe fir ze soen, mäi Noper huet elo säi Brudder op Besuch. Ech wëll net an esou enger Gesellschaft liewen. Dowéinst ass et wichteg, dass mer Reegelen hunn, déi fonctionnéieren, awer limitéiert, awer limitéiert. an dass mer nees den e bësse méi d'normaalt Liewe fannen. A wéi gesot, Eegeverantwortung ass fir mech hei dat wat wichteg ass. Ech hoffen net, dass mer elo mussen all Dag feststellen, dass d'Police esou vill méi Leit verbaliséiert huet, well kee sech un d'Reegelen hält. Et si Reegelen nach do, et si verschidde Reegelen déi ze hale sinn, et sinn Obligatioune vu Port de Masque Op verschidde Plazen. Et si Restriktiounen, déi och virgesi sinn. Mee d'Eegeverantwortung, d'Responsabilitéit an am Fong de facto d'Solidaritéit vis-à-vis vun den anere Bierger ass awer hei, wou ech hoffen, a mir hunn et bewisen déi lescht Wochen a Méint, op d'Awunner hei aus dësem Land kënnen zielen. Mee wéi gesot, Delatioun wëll, soll wierklech dat sinn, wat.
Ginn et schonn éischt Resultater aus der Kontwinz-Studie? An dann déi zweet Fro wier, Bei deene Massentester, do goufe Mëtt Abrëll 300.000 Tester kaaft, ouni datt déi de richtege Label haten, wéi kann ee sech dat erklären? An déi drëtt Fro, et gouf vun deene 40 Millioune geschwat, fir déi Massentester ëmzesetzen, wéi spléckt sech dee Budget op?
Jo, dräi Froen. Fir Convince, do hu mer en éischte. Convince ass e Fuerschungsprojet am Testen, dee mer maachen, dee verschidde Komponenten huet. Dat heescht, Et sinn Testen, déi Leit, déi do matgemat hunn, déi wëssen dat, dass eng Rei Tester, dat ass wierklech e Prevalenztest, wou gekuckt gëtt, ob ee positiv ass oder net. An do hu mer en éischten Tëschebilan, do leie mer elo bei 0,35 Prozent op deem Echantillon vun 1.800 an eppes Leit. Dat ass zimlech reconfortant, dat ass zimlech niddreg. An dann ass awer e ganzen Deel och Bluttester, do ass eng éischt Ronn gemat ginn. Déi Bluttester, déi ginn eis Opschloss iwwert d'Immunitéit. Déi sinn awer nach net ausgewäert. Firwat? Well där zwee allee gemat ginn. Dat heescht, et ass elo een éischten duerch an da gëtt op e gewëssenen Abstand nach esou e Bluttest gemat, en aneren. A fir dat Tëscheresultat ze kréien, mussen déi zwee Tester mateneen ausgewäert ginn. Dat heescht, do dauert dat nach e bësselchen. Mee deen éischten, deen awer och ganz interessant elo war, justement iwwert de Weekend, fir dat ze hunn, deen eis eng Indicatioun gëtt iwwert d'Prevalenz vum Virus an deem Echantillon, Deen ass ausgewäert an dee läit ebe bei 0,35 Prozent. Dann hutt Der gefrot, 300.000, mir hunn 500.000 Tester kaaft effektiv am Abrëll elo. Déi haten zu deem Zäit de Label nach net. Mir waren awer ganz zouversichtlech, dass se dee giffe kréien, well mer all Tester, déi mer kafen, jo laang am Viraus schonn testen. Am Laboratoire national de la santé, dat heescht mir hunn ganz vill Tester, déi mer testen, verschiddener hale mer zréck, anerer net. Hei ass een Test, deen eis iwwerzeegt huet a mir waren och zouversichtlech, datt deen déi néideg Konditioune wäert erfëllen. Et ass wéi bei villem e serréierte Marché. Mir haten effektiv do eng Zäitfënster fir ze kafen an dat hu mer als Regierung gemat, hu mer och gemeinsam decidéiert an entretemps huet deen deen Test huet och de Marquage oder den, jo net de Marquage an ass och enregistréiert hei am Land entretemps. Mat 40 Milliounen wollt ech nach wëssen. Wéi deen sech opspléckt.
Ma mir hunn Tester si kaaft ginn iwwert de Staat. An de Budget, deen elo do ass, dat ass am Fong fir d'Ëmsetzung vum Projet. Dat ass ee Projet, wéi Der wësst, vum LIH, vum Luxembourg Institute of Health, deen villschichteg ass, deen huet, beinhaltet déi ganz Logistik, déi ganz Prélèvementer dovunner an esou weider. Dat heescht, dat ass e bëssen e ganze Package, deen den LIH do als Porteur de projet wäert ëmsetzen. An de Budget, deen Dir uschwätzt, deen ass geduet elo fir d'Ëmsetzung. Dat ass net den Test a sech, mee et ass d'Ëmsetzung dovunner.
Moien, ech kommen eng Kéier zréck op déi Ënnerstëtzungsmesurë fir d'Ekonomie. Iwwert dat eraus, wat bis elo annoncéiert ginn ass, hutt Der zwar gesot, et gëtt do en Aarbechtsgrupp aus sechs Ministeren, Déi si scho länger amgaangen, mateneen ze diskutéieren. Dofir meng Fro un Iech, vue dass et keng 100.000 Méiglechkeete gëtt, wéi een d'Betriber och doriwwer eraus kann ënnerstëtzen, Chômage partiel ass déi grouss Mesure, déi wahrscheinlech wäert weider mussen oder kënnen agesat ginn, relativ einfach, firwat dauert dat esou laang? bis deen Aarbechtsgrupp do op en Resultat kënnt. Den Här Delles hat och scho weider Mesuren annoncéiert, déi am Fong scho missten do sinn. Dat schéngt net esou séier, net esou fléck vun Hand ze goen. Firwat ass dat esou? Ech si mat Iech net averstan. De Chômage partiel ass net déi eenzeg Mesure. Et sinn eng Rëtsch vu Mesuren, déi ee muss kucken. Dat geet iwwer d'Dépensen, déi een dann als Betrib och huet, wou verschiddener vis-à-vis vum Staat a vis-à-vis vun enger Tierce personne sinn. Et sinn eng Rëtsch vu Saachen, déi ee sollt analyséieren. Et sollt een net nëmmen de Chômage partiel kucken. An do wier d'Sa, meng ech, datt Är Analys falsch ass, fir ze soen, datt just de Chômage partiel ka bleiwen. Ech mengen, et gëtt eng Panoplie vu Mesuren, déi ee muss hunn, wou de Chômage partiel eng vun de Mesuren och ass. Mee deen op dat ze reduzéiere wier falsch. An do, wéinst Aer, dauert et méi laang, well do eng Rëtsch vu Mesurë sinn, wou een awer och muss de Coût genau analyséiert kréie vun deenen, Mesuren, wa mer se géifen annoncéieren. Beim Chômage partiel wësse mer am Moment, wat et eis kascht. Et sinn aner Pisten, déi do sinn. Soulaang mer do déi definitiv Zuel net hunn vum Coût, kënnen mer och keng Annoncen maachen. Da nach eng Fro fir d'Madame Gesondheetsministesch, wann ech gelift. Dir hutt vun de Simulatioune geschwat, op Basis vun deenen Der déi Décisiounen elo geholl hutt. Ginn déi Simulatioune publizéiert All déi Zenarien, déi Der en considératioun geholl hutt, a wéini? En Donneschden normalerweis. Also, wéi gesot, mir hu gefrot, fir dës Woch an der Chamber och en Débat kënnen ze hunn, wou mer dann eeben och eng Deklaratioun maachen am Kader vun der Exit-Strategie. An an deem dote Kader ginn dann och d'Dokumenter selbstverständlech och verdeelt, wou och déi dote Piècen alleguerten do sinn. An ech hunn dozou eng Prezisiounsfro. Dir hat bei rtl de Weekend gesot, Madame Lenert, do giff an deenen Zenarien wann ech Iech richteg verstanen hunn, och berücksichtegt ginn, eis Capacitéit vun Intensivbetter. Dat heescht, jee nodeem, wat mer opmaachen, wéi staark ginn eis Spideeler belaascht an notamment eis Capacitéit an Intensivbetter. Wéi vill Intensivbetter sinn do dran? Wat ass Äre Seuil? Mat wéi ville Better rechent Dir?
Mir hunn op der Modalisatioun, op deem mer eis elo foussen, hu mer dat ambitiéist Zil, relativ niddreg ze bleiwen. Ech hunn elo d'Courbe net virun Aen, mee ech géif mengen, dass dat bei ëm déi 40 oder esou leien. Mir hunn ons eng iewescht Limitt e bësse gesat, hu mer gesot, mir probéiere wierklech net iwwer 90 erauszegoen, wat immens héich ass. Dat ass wierklech scho, wann een eng Well hätt, well mer jo wëlle parallel wierklech och déi normal Aktivitéite jo gären erëm ulafe loossen. Dat heescht, mir hu just mir hunn effektiv eng relativ virsiichteg Approche do geholl, wou mer kucken, um Niveau vun eise Better bei engem Niveau, jo, ëm déi 30, 40 idealerweis ze bleiwen, well dat gérabel ass an dat erlaabt och aner Aktivitéiten ënner normale Konditioune lafen ze hunn am Spidolssecteur. Dat ass net ze vergiessen. Dat mag no net vill kléngen, mee et muss een ëmmer virun Aen hunn, dass Covid-Patienten op der Intensivstation extrem flegeintensiv sinn, an dass mer schonn eng ganz Rei Wochen hannert eis hunn an dass d'Ambitioun wierklech ass, och an eng Normalitéit do erëmzekommen, dat heescht, dass mer wierklech eng Well wëllen évitéieren, opgestallt als iewescht rout Limitt wäert Der 90 gesinn, mee dat ass e Szenario, deen ech mer op alle Fall net wënschen an deen ech och zouversiichtlech sinn, dass mer deen net wäerten. erreechen.
Also 90 als Capacitéit? Neen, also mir hunn eng Capacitéit, mir wëllen net de Szenario iwwer 90 erreechen. Mir hunn eng Capacitéit un déi Zuel ass 180, dat heescht, dat wier, mee dann hu mer d'Leit net. Dat ass de Problem, dee mer hunn. Dat heescht, mir géifen et och net packen a mir kéinten och keng aner Soinen hunn. Den Zuel, déi mir eis ginn hunn als Maximum, fir och professionell mat de Leit kënnen ze maachen, mee maximal wier 90. Wa mer Katastropheszenario hätten, Katastropheszenario hätten, hu mer materiellméisseg, mee mir mussen awer och kucken, dass mer professionellméisseg, mir kënnen, Dir wësst, ee Covid-Patient brauch fënnf bis sechs Leit, ee Patient brauch fënnf bis sechs Leit. Dat heescht, wa mer elo och déi. aner Soins an de Spideeler jo awer elo opgemaach hunn, muss mer och kucken, déi ze garantéieren. Dat heescht, do fält och e ganzen Deel vun där, vun deene Professionellen, déi mer am Moment cibléiert haten, au cas où, wann eng grouss Well vu Covid géife kommen, déi si elo net méi do. Dowéinst, a wéi gesot, de Szenario, deen am Moment erlaabt, alles normal fonctionnéieren ze hunn, ass dee, esou wéi d'Madame Lenert gesot huet, vu 40, wat och d'Personal ouni Problem géif packen. Mir giffen. Et Material a Personal packe bis nonsch, mee dat wier eng schrecklech Situatioun fir d'Personal. A wann eng Explosioun giff kommen, an dat wëlle mer net, de But ass jo wierklech net, datt mer op deen doten Niveau kommen, hätte mir Capacité materielle, wéi gesot, vun 180. Mee mir hunn eis déi Limitt gi vu 50 Prozent, well mer wëssen, datt mer soss iwwerhaapt vläicht net méi giffe packen, fir och op d'Leit digne an de Soins kënnen ze empfänken. Dat heescht, esou wéi d'Madame Lenert elo just gesot huet, 90 ass déi Limitt, déi mer eis wierklech ginn hunn, wou mer selwer méi streng sinn, wéi dat wat mer hunn, mee mir si léiwer hei léiwer précautionneux a mir huelen dann d'Précautiounen, wéi dann do an enger Situatioun ze sinn, wou d'Leit iwwerhaapt keng Hëllef méi kënne kréien, well mer keng Leit hunn, fir déi Hëllef ze prodiguéieren. D'Material geet net alleng duer. Ech si blond, ech weess net, ob ech elo net méi duerchernee sinn, wéi virdrun. Also 90 ass de Maximum, mat wou Dir an Äre Simulatiounen sot, dat ass de Maximum, dee mer kënne packen. Mam Personal. Mam Personal, justement. Dat ass net de Maximum, dee mer kéinte packen. Dat ass dee Maximum, dee mir eis setzen. Ech menge mir spille jo hei mat Zenarien a mir wëllen eng nohalteg, en nohaltegen Deconfinement. Duerfir déi Linn, déi mer ons ginn hunn, dat ass sécherlech net de Maximum u Better, dee mer hunn. Mir hu jo natierlech, wa mir si jo opgerüst, fir vill méi Better kënnen opzeriichten, mee fir an enger nohalteger Approche hu mer eis eng iewescht Limitt gesat. An dat ass déi rout Linn, déi drop wäert an de Modalisatioune gesinn. Dat ass bei 90, well mer soen, Doriwwer eraus, da fänkt et wierklech u ganz alarmant ze ginn an et gëtt scho ganz onkamoud, wann een iwwer 60 oder esou geet, well mer jo wëllen eng nohalteg Sortie hei hunn. De But ass net, esou ze plangen, dass mer wierklech op der Felsch fueren, mee dass mer eng Sortie kréien, wou mer och wierklech erëm e Gesondheetssystem hunn, deen, iergendwou an eng Normalitéit zréckfënnt, wou d'Leit kënnen déi Soine kréien a wou net de Covid-Patient wierklech am Virdergrond steet am Spidol. Well wann dee bis erëm am Virdergrond steet, dann da steet villes anescht. Dat heescht, dat ass dee ganze Seeldanz. Dofir, et ass ëmmer e bësse réducteur, wann ee just vun de Better schwätzt. Mir wëllen e System, dee gutt fonctionnéiert an dee funktiounsfäeg ass fir den Alldag, och fir den normalen Alldag. A wéi gesot, wann Der erlaabt, Mir woren den éischte Mee zesummen zu Esch de CHEM besichen an och de Centre de soins avancés. Nee, ech wëll just eng Kéier awer och hei ëffentlech deene Leit, déi do sinn, déi Motivatioun vun deene Leit, ob dat an de CSN oder ob dat och am CHEM ass, an stellvertriedend wierklech fir all déi Leit do aus deem Secteur, déi eis gesot hunn, dass am Moment se et packen, well och déi Mesurë geholl gi sinn, mee wéi gesot, déi Motivatioun, déi se hunn, net opginn. ass wierklech, mir kënnen houfreg wierklech op dee ganze Personnel médical sinn an där doter Situatioun. Ech wollt dat einfach soen, well ech hunn et wierklech gespuert, ob dat beim CSA ass, ob dat beim CHEMSI, wou Leit zesummegesat gi sinn, déi virdrun ni matenee geschafft hunn an déi a kierzter Zäit eng Equipe gi sinn an zesumme geschweesst sinn, déi wierklech ganz staark ass.
Ech hunn eng Fro zu där Large-Scale-Testing-Strategie, wéi se d'lescht Woch virgestallt ginn ass. Deel dovunner ass jo Kompartimentalisatioun vun der Bevëlkerung an e puer Contingenten, wou dann ee Contingent nom anere getest soll ginn. Wann een do teste geet an dann Leit rausfënnt, déi positiv sinn, déi ginn an d'Quarantän geschéckt, wéi dat bis elo ëmmer schonn war. Déi Leit, déi negativ getest ginn, fir déi ännert sech am Fong geholl näischt. Wann ee elo seet, mir sinn am Contingent A, a wa mer domadder fäerdeg sinn, kënnt B, C an ëmmer esou weider, Menger Meenung no wier et dann vu ganz kapitaler Bedeitung, datt déi Leit aus dem éischte Contingent, déi nach net infizéiert sinn, sech net mat aneren, mat Leit aus anere potenzielle Contingenten kënne mëschen. Nun sot Dir awer, mir maachen de Lockdown nees méi labber, also mir erlaben nees sozial Kontakter. Wat mécht een da mat där Testing-Strategie? Brauch een déi iwwerhaapt?
Jo, déi brauch een, well den Zweck dovunner ass duebel, dat ass engersäits méiglechst vill Positiver ze identifizéieren an erauszehuelen, fir dass se net weiderginn, mee et geet awer och drëm Monitoring ze maachen an ze verstoen, wou ass de Virus present, wou ass e vläicht méi present, wou manner, dass mer e besser verstinn. Wat mer e besser verstinn, wat mer kënne méi adaptéiert Mesuren och huele sektoriell. Wann een zum Beispill gesäit, dass elo ee Secteur oder ee Cluster wierklech onproblematesch ass. Och an der Dauer kann ee jo do zum Beispill herno méi differenziéiert och Mesurë lackeren. An ëmgedréint, wann ee gesäit, e Secteur ass problematesch an den zweeten Echantillon weist eis dat och ëmmer erëm, da weess een, datt ee Problem do ass an kann ee verstäerkt Mesuren huelen. Mee se wierklech trennen ass irrealistesch, da kënne mer net fonctionnéieren. Hei geet et wierklech just fir eng granular Vue ze kréien a fir wierklech an eisem Land ze verstoen, wou de Virus ass. jo, wou e present ass, an eng differenziéiert Vue ze kréien. Wa mer just giffen an der Convins-Logik bleiwen, dat gëtt eis den Indicateur global vun der Bevëlkerung, mä hei ass wierklech dat anert, wou mer wierklech Secteur fir Secteur, Segment fir Segment, dat ka sektoriell sinn um Aarbechtsmoart, mä et ass awer och beispillsweis, ech soen elo, mir si jo amgaange scho flächendeckend an de Maisons de soins ze testen, wou wierklech fragil Leit sinn, déi, déi besonnesch exposéiert sinn, wou ee wierklech vill méi genau a vill méi systematesch wëllt kucken, ka vill Ursaache ginn, fir Testcapacitéit eropzeschreiwen oder do ze prioriséieren, mee dat wäerten eis d'Erkenntnisser vun den Echantillone liwweren. Mir gesinn iwwert d'Echantillone kréie mer en Indicateur, wou eppes, soen ech elo mol, am grénge Beräich ass oder wou eppes suspekt ass. Dat heescht, eng 100 Prozent Garantie ass et net, mee et ass en immens gudden Outil, fir esouwuel Positiver ze identifizéieren an erauszehuelen, wéi awer och de Virus wierklech ze verstoen an no an no ëmmer eng besser Kenntnis dovun ze kréien. Hutt Der dann eng elo eng aner Vue op déi, op dat, op, op dese Projet wéi an der lëschter Woch? Well lëscht Woch wor et esou ze verstoen, wéi wann, wéi wann wierklech en Zort Confinement géing oprechterhale ginn pro Contingent, fir dat déi Teststrategie iwwerhaapt ka funktionéieren. Also ech hat, ech hunn elo den Androck, wéi wann dat net passt zu där Lockerung vum Lockdown, sou gären ech déi och gesinn.
Nee, dat war zwar elo zu kengem Moment mäi Verständnis. Dat muss iergendwou mëssverständlech gewiescht sinn mat de Clusteren. Also et soll schonn differenziéiert getest ginn, fir eng differenziéiert Vue ze kréien. Mee a mengem Kapp war elo ni ni d'Idee, datt ee Cluster misst wierklech da getrennt bleiwen. Dat muss dann iergendeng Formulatioun gewiescht sinn, déi esou interpretéiert ginn ass.
Mir hate lo nach net vum Home-Travail geschwat, hate mer Télétravail. Wéi gesäit Är Recommandatioun do aus? Do wou et méiglech ass, soll en nach weider bestoe bleiwen. Mee wéi gesot, dass mir wäerten an der Administration publique och e Retour à la normalité lues a lues agoen. Mee do wou den Télétravail méiglech ass, soll een dee lo nach an dësen nächste Wochen och nach kënne maachen. An dat zielt och selbstverständlech, ënnerstëtzt Fir de Privatsecteur, mir musse just kucken och eeben am Privatsecteur mat Dispositiounen, déi et ginn, mat Nopeschlänner, eebe mat den Zäiten och, wéivill Deeg een aus dem, aus der Grenzregioun kann hei am Télétravail och, och schaffen. Mee wéi gesot, am Moment ass den Télétravail dee besten Social Distancing, dee mer kënnen au niveau Büro hunn. A mee, wéi gesot, also et sinn eng Rëtsch, Dir hutt elo déi heite Mesure gefrot, ech hat virdrun och vergiess ze soen, mir hunn net méi spéit wéi de Moien och decidéiert, well ech hunn Iech virdru gesot, dass déi Zuelen ëmmer am Bléck musse gehale ginn. A mir hunn de Moien och en Aarbechtsgrupp schonn kreéiert au cas où, au cas où een nees nei Mesurë misst huelen, déi nees zeréckgoe géifen, dass mer do och déi géife preparéieren selon d'Zuel dann eben an d'Evolutioun och vun der Infektioun zu Lëtzebuerg. Dat heescht, geet an déi eng an och an déi aner Richtung.
Ech mierken u mengem Telefon, dass d'Leit Är Deconfinementsmesuren net richteg verstinn. Dofir wollt ech nach eng Kéier nofroen. Wann Dir sot, sechs Leit bei sech doheem, heescht dat, et däerfe sechs friem Leit bei déi Leit, déi an engem Stot wunnen, op Besuch kommen, respektiv de Rassemblement vun 20 Leit dobaussen. Kënnt Der eis dat, wann ech géif, nach eng Kéier erklären, well dat schéngt net esou ganz kloer ze sinn, wat een elo däerf, och zum Beispill, ob dat ëmmer déi sechs nämmlechts Leit da solle sinn, dat heescht, ob ee sech en neie soziale Krees souzesoen definéiert oder ob dat elo egal ass. Dat schéngt eng Fro ze sinn. De But ass, Merci. 't ass net well ee seet sechs, dass ee muss sechs Leit invitéieren. De But ass, dass ee seet, dass een nees sozial Kontakter kann ophuelen. Dat heescht, dass een, wann Der ëmmer déi selwecht Leit wëllt, mir musse jo och kucken, wat ee recommandéiere kann a wat ee legal maache kann. De Bleif doheem ass net méi haut dee selwechte wéi gëschter. Dee Bleif doheem vun haut ass net méi do. Mee et si Recommandatiounen, déi mer de Leit ginn, fir ze soen, et geet net drëms, elo muer An iwwermuer an iwweriwwermuer dann, wann een da sechs seet, sechs Leit mussen ze invitéieren an dann dagdrop nees sechs Leit ze invitéieren. De But ass, datt een nees d'sozial Kontakter ka mat Leit ophuelen. Mir wëssen awer, mir wëssen awer, datt d'sozial Kontakter doheem net méi déi Rigueur hale wéi wann een um Büro ass. Mir gesinn et jo, dann ass een op engem Iessen, da seet ee, kann ech hëllefen ofdecken, kann ech der hëllefen beim Kachen? An dann drénkt een de Patt an da geet een eng fëmmen. Dat heescht déi. oder egal wat ee mécht, mee dat heescht, dass de soziale Kontakt dann op eng Kéier, déi Distanciatioun net méi respektéiert gëtt. An dofir ass geduecht, dass ee wierklech dat sollt limitéieren, mee net verbitt. Am Moment sinn eng Rëtsch vu Leit, déi et scho gemaach hunn, wou dann och d'Police telefonéiert kritt a wou dann, dat ass net dat Land, wou ech mer virstelle wëll, Premier ze sinn. Fir mech ass hei. Eegeverantwortung, Responsabilitéit wierklech gefuerdert an eben dobaussen, wann Der 20 Leit hutt, wann Der zum Beispill wëllt mat Ärer, no der Schoul mat Ärer Klass vläicht an de Park op d'Kinnekswiss goen, déi zwee Meter sinn Distanz, déi sinn obligatoresch, mee et geet och virun allem, am Moment gëtt et Droit de manifestation, ass Opgehuewen. Dat heescht, am Moment, wann Dir willt virun der Chamber manifestéieren, well en Text gestëmmt gëtt, ass am Moment verbueden. Dat ass eng schlëmm Aschränkung vu Fräiheeten an dësem Land, den Droit de manifester. An dowéinster soe mer, datt ee bis 20, ech weess, dat ass limitéiert, et si keng 100 oder 200 oder 300 Leit, mir mussen awer evitéieren, datt derno deen doten Text gebraucht gëtt, fir dann awer dann aner Evenementer kënnen ze organiséieren. Dowéinst, a wéi gesot, en limite au maximum possible, d'sozial Kontakter sinn nees erlaabt, et soll sechs Leit sinn, déi Der kënnt empfänken, net méi, net méi. A wéi gesot, Dir hutt et virdru gesot, sollen et ëmmer déi selwecht sinn oder net, dat wier dat Bescht, dat wier dat Bescht. Mee wéi solle mir legal kënnen imposéieren, datt et ëmmer déi selwecht Leit musse sinn an datt een da muss beweisen? Dowéinst, ech mengen, et ass hei Eegeverantwortung, D'Basis ass vum Succès vun deem Deconfinement, dee mer maachen. Wa jiddweree elo mengt, e misst all Dag sechs Leit mëttes, sechs Leit owes invitéieren an dann ass en sech net bewosst, dass en dann e Facteur multiplicateur gëtt vun deem Virus. Dowéinser, wéi gesot, den Appell ass, responsabel handelen. Et geet net drëms, e Barbecue z'organiséieren mat. Zeg Leit, et geet drëms, déi sozial Kontakter, déi och wichteg sinn, well mir wëssen och, dass sozial a psychologesch Impakter awer do sinn, wann een op eng Kéier total isoléiert ass, dat heescht, dass ee ka seng enkste Frënn, seng Famill och nees eng Kéier gesinn an dass een do eeben nees Kontakt kann huelen.
Also sechs bei de Stot bäi. Sechs bei de Stot bäi. A wéi gesot, wann et déi selwecht kënne sinn, wann et déi selwecht kënne sinn, tant mieux. Mee mir kënne legal et net verbidden.
Et ass jo den éischten Juni genannt ginn als eventuell méiglech Reouverture vum Horesca-Secteur. Géing dat dann och gëllen fir déi Commercen, déi Der elo opgezielt hutt, zum Beispill Danzschoule, Fitness, oder aner Sportaarten, déi eben an der Ekipp gemaach ginn, wier dat esou den e méiglechen Dag, deen ee lo virsiichteg kéint nennen, fir och déi Secteuren erëm opzemaachen? Do si Modalisatiounen, déi musse gemaach ginn. Fir Iech elo ze soen, wat den éischte Juni kann alles opmaachen, wier irresponsabel. Mir wëllen den éischte Juni fir d'Horesca en Zeeche ginn, déi aner Secteuren wa méiglech, mee et wëll jo kee vun eis eppes zoumaachen, fir zouzehalen. De But ass jo, dass mer. D'Saachen nees kënnen normal lues a lues opmaachen, awer ouni Risiko. Déi heite Mesuren hu mer elo geholl, andeem mer wëssen, datt mer dat dote kënne mat deene Facteuren, déi mer hunn, mat deene Modernisatiounen, déi mer hunn, kéinte packen. Mee dowéinst, also wéi gesot, fir elo virzegräifen, gleeft mer et, d'Madame Lenert passt scho ganz genau och op, vivill Leit dat der sinn a wat de Risiko da ka sinn. An do hu mer vun der Uni Modernisatioune gemaach kritt. Wa mer elo zum Beispill en anere Secteur och opgemaach hätten elo, wier de Risiko grouss, datt mer et an zwou Wochen net gepackt hätten. Jo, vläicht nach och just zousätzlech dozou, ech mengen de Risikofaktor, de gréisste Risiko läit wierklech bei de soziale Kontakter. Dat heescht, mir wäerten, wann déi dote Mesurë bis kommen, wäerte mer decaléiert op zwou bis dräi Woche genau erkenne vun eis selwer, mir wäerte selwer léiere vun eis, wat et bréngt a wat et net bréngt. Wann ee gesäit, dass mer dat ganz disziplinéiert hikréien, hu mer eng ganz aner Basis, fir nees eng Kéier nozedenken, wat ee ka maachen. Mir hunn dat jo elo dës Kéier illustréiert. Ech mengen, dass Besser, mir ginn eis déi Zäit, fir wierklech seriö un eisem eegene Verhalen ze erkennen, wat war den Impakt dovun. An dat anert ass d'Theorie. Fir elo en detailléierte Planning virauszeginn, dat kléngt gutt, mee et ass relativ theoretesch. Ech fannen et méi virsiichteg, datt ee wierklech déi Mesuren, déi een hëlt, wierklech seriö ofwaart, sech déi néideg Zäit gëtt, fir ze kucken, wat huet dat da elo bedeit. Huet et eppes geännert? Huet et näischt geännert? Well, wéi gesot, mir sinn hei justement mat deem Equiliber, dee mer hunn an zu deem ech och honnert Prozent stinn, well mir brauche soziaalt Liewen, mee dat ass do, wou den héchste Risiko läit. Dofir, wa mer dat maachen, gi mer e Risiko an a mir musse kucken, wéi gi mer mat deem Risiko ëm. Dat ass déi eng Saach. Wéi ass eis eegen Disziplin domadder? Kréie mer dat, och wa mer et däerfen, awer esou niddreg gehalen, dass mer net ze vill an de Risiko eropginn? An a wat bedeit et an eisen Zuelen? Gesi mer Neiinfektiounen oder net doduerch? Dat kënne mer haut net wëssen. An en fonction vun deem, wat mer wäerte gesinn, Wat sech aus eisem eegene Verhale wäert erginn, kann ee ganz gutt evaluéieren, wat da méiglech ka sinn an eng nächster Phas. An dat ass déi Approche, déi mer hei geholl hunn. An ech mengen, dass een effektiv virun zwou Wochen, wann een eis gefrot hätt, hätte mer eis net avancéiert, dass mer esou wäit kinnte goen, wéi mer dat elo maachen. Dat ass just méiglech, well mer wierklech ofgewaart hunn an evidence-based geschafft hunn a wierklech eis eegen Evaluatioune gemat hunn an Impakt ofgewaart hunn, deen déi éischte Mesuren haten.